ئەمڕۆ چی بپۆشم کەی خاکەکەم بچێڵم چ ڕێگایەک بگرینە بەر بۆ خۆ گونجاندن لەگەڵ گۆڕانکاریەکانی ئاو هەوا کە بەسەر جیهاندا دێت بێگومان بڕیارەکانمان لە بواری ڕووبەڕووبوونەوە زۆر دەبن و و کاریگەر دەبن و پەیوەستن بە زانستی کەش و ئاو هەواوە لە کۆنەوە زۆربەی هەرە زۆری نەتەوەکانی جیهان لە کەشناسیان کۆڵیوەتەوە بۆ ناسینەوەی گۆڕانکاریە وەرزینەکان بەڵام پێشکەوتنی تەکنەلۆژیای ئەمڕۆ توانای پێشببینیەکان یەکجار زۆریان پێشخستووە ئەمەش بەهۆی چەندین هۆکار و ئامرازی بەکارهێنان لە بوارەکانی سیستەمی کۆمپیوتەر و مانگە دەستکردەکان و وێستگەکان ئەوانەی تایبەتن بە ڕوانگەکردنی کەش و هەوا و گۆڕینی ئەو ژمارانە بۆ داتای ئەوتۆ کە تاکوک و دەستگایەکان سوودیان لێ وەربگرن ئەمەش بەهۆی دڵسۆزی دەستەیەک لە پسپۆڕان و کارمەندان لە سەرتاپای جیهانەوە کە بۆ مای بیسوار کاتژمێرە و کارانە ئەنجام دەدەن هە لە ڕێگەی بەرهەمی ئەم کارمەندانەوە ڕێگە بۆ سیاستمەدار و دەسەڵاتداران ساناتر دەکرێت بۆ بڕیاردان لەسەر پرس و پلانە نیشتیمانیەکان. داتای پێشکەشکراوی کەشناسەکان لە زۆربەی ئاست و بوارەکانەوە پشتیان پێوە دەبەسترێن. لە بوارەکانی گواستنەوە بە هەر سێ جۆرەکانی تا دەگاتە کەرتی گەشت و گوزار و لە پێناو پاراستنی سەلامەتی تاک و مڵک و سامانەکان لە بواری کشتتوکاڵی یارمەتی جوتیاران دەدات بۆ بڕیاردان لەسەر گونجاوترین کات بۆ چاندن و ڕواندن و پارێزگاریکردنی بەروبوومەکانیان لە هەڕەشەکانی کەش و هەوا هەروەها یارمەتیدانی کەرتی وزە بۆ بەرهەمهێنانی چاکتر و پێشخستنی سەرچاوەکانی وزەی نوێ بووەوە و پاراستنی سامانی ئاو، هەروەها یارمەتیدانی کەرتی تەندروستی بۆ هەنگاونان و پاراستنی تەندروستی و گیانی هاوڵاتیان لە نەخۆشییەکان. ئاگادارکردنەوەی دەسەڵاتداران نزیکبوونەوەی ڕەشەبا و زریان و پێدانی زانیاری بۆ سەرباز و لەشکرەکان بۆ داڕشتنی باشترین پلان ڕەنگە پێشکەشکارانی بڵاوکراوەی کەشوهەوا زۆر ناسراو بن، ئەوانیش کەسانێکی شارەزا و پسپۆڕن و بە کارامەیی کارەکانیان ئەنجام دەدەن، بەڵام بە دەگمەنی بینەر ئاگاداری ئاستی ماندووبوونی کارمەندە لە بەکارهێنان و شیکردنەوەی وێنە و داتاکان بە شێوەیەکی بەردەوام لەپێناو پێدانی زانیاری ورد دەربارەی ڕەوشی کەشوهەوا و و هەروەها ئاگەدارکردنەوەی بینەر یان فڕۆکەوان و فڕۆکە خانەیەک بۆ دەربازبوون لە حاڵەتێکی نەخوازراودا. پێویستە لەسەر کەشناس کەوا بەردەوام پەیوەندی و هاریکاری هەبێت و هەماهەنگ بێت لەگەڵ هاوپسپۆڕەکانی خۆی لە ناوچەکانی نێو شار یان لە دەوروبەری یان لەسەر ئاستی هەرێمی و هەروەها ئاستی جیهانیشدا کەشناس لەسەرێتی زۆرترین خەڵک و دەستگا ئاگدار بکاتەوە لە کەش و هەوا و سەخت تە دژوارەکان و ڕزگاربوون لە ئاسەوارەکانیان. شان بە شانی کەشناسەکان زۆرجار پسپۆڕانی سامانی ئاویش وەک تیمێک هاوکاری یەکتر دەبن، ئەمەش بۆ ڕاپەڕاندنی کارەکانیان لە خزمەتکردنی کۆمەڵگە بە شێوەیەکی گشتی. وەک کەرتەکانی فڕۆکەخانە و دەزگاکانی پۆلیس و ئاسایش و فریاکەوتن و کۆمپانیا جیاجیاکان لەسەر ئاستی نێوخۆیی و جیهانیشدا. هەروەها پێویستە کارمەندانی کەشناسی بەردەوام بن لە نوێبوونەوە و دوانەکەوتن لە کاروانی پێشکەوتن و کارامەیی زیاتریان. بۆیە پێویستە حکوومەتەکان لە هەر شوێنێک بێ بەپێی توانای خۆی گرنگی زیاتر بە بواری کەشناسی و ئەو کەسانە بدەن کە لە نێویدا دەخوێنن و ئاستی زانستی کارمەندەکانیان بەرزتر بکەنەوە هەلی خوێندن و کاری زۆرتریشیان بۆ فەراهەم بکەن. ڕێکخراوی کەشناسی جیهانی WMO بە هەموو شێوەیەک هاوکار و پاڵپشتیکارە لە ڕێگەی شەست ئاژانسی هاوکار و بنیاتنەر و پشت پاڵپشتیکار و پەیمانگە و سەنتەری لێکۆڵینەوە، ساڵانە لە ڕێگەی وۆرکشۆپ و خولەوە پاڵپشتی لە هەزاران کارمەند دەکات لە سەرتاپای جیهاندا. ڕاستە لە جیهانێکی ئاڵۆز و خێرا و گۆڕاودا دەژین، بەڵام ڕۆڵی کەشناسان و دەزگاکان هەر بە چەسپاوی.